mehyia me nnipa bi agye adeɛ ama na asɛm no a me ne wokae no ɔdwene ho ɛkɔsii sɛn o sɛ megu so ah wogu so sɛ meka bi a ɔsɛ megu so megu so wogu so nso mehunu ngusuo bi a ɛreba ah wabɛ ha dan dedaada awotaa mmoaso ɛwɔ sɛ wotu na wokora anaasɛ biadoa ayi bɛba a woso mfa ma wogu so sɛ sɛe Ah wo hyɛ anapa paa na w'afa ayi ahyɛ no so mekɔhwɛ m'adamfo mekɔhwɛ m'adamfo adeɛ a ne me deɛ ne sɛn ah. Mesrɛ wo deɛ w'ada wo ma ma me nna ne kakra nka ho. Ɛnna bɛn na me nsa nfa ma wo nka ho mebusa wo ah. Wo deɛ ma me w'amante nka ho. Wobɛnya fa eh eh eh cement maako maako five sika na w'abrɛ paa ɛnna obi si singing room abu no bu no wote w'abɛha dan wote dan mu w'adamfo ansa ahyɛ no dan da nyɛ three months na abɛtɔ so

Eh? Adeɛ a wɔyɛ koraa mɛdwene ho a mente aseɛ. Ɛduru anɔpa paa na wɔasɔre na wɔapie wɔkɔka wɔ se merekɔ amadamfoɔ a mekɔɛ a bosome aso wotaa wɔn aso dedaada. Bosome mmiɛnsa abɛtɔ so. Meka bi a na wɔaka different story. Tu ah? no, tu no. Ɛna mesi wɔn tu. Ɛne kɔ aso sɔre kasa bile bebree. O tu no. Oh. Oh. Fila. Ɛdɛ mi ba bɛ fa adeɛ kura mi nya ɔdɛ. Ah. Sɛbi wo papa ni anka da bi ɔbɛma no asɔre anɔpa tututu akasakasa bebree sa. Wo nko ara dan baako a wobɛgye da bi a wopɛ sɛ ɔwɔ nkasa ɔnkasa sɛ ɔyare a ɔbɛtɔ aduru ama no anom. A sɛbi me so ne ɔso me bo wate. Ɔyɛ me papa prɛko pɛ ɔda m'akoma so. Wofiri wo fie wɔ wogya wobusua hɔ na da bi ɔba ɔbɛtete me papa. Na watena dɛm ama bosome aso baako mmienu mmiɛnsa ɔbusa wɔ wosɔre koraa wonhu nyansa sɛ wobɛba ne hɔ aba bɛka kyerɛ sɛ agya mesrɛ wo megu so. Ɔsɔre yɛ a hwim ɔse mekɔ m'adamfo hɔ afɛsɛ ɛte asɛ ɔkɔ n'adamfo hɔnom. Wonsua nyansa.

Wo na abɛ set ama me fa ma wo. Wo na abɛ set ama me me fa ma wo. Huh? Na nti ka wo ma me sɛ. Ah! Three days. Ei, na three days deɛ me nsa me nsa nya nka sika no. Mesrɛ wo. Mesrɛ wo. Why me pa kyɛw. Wo deɛ fa no one and half day. Sɛ bosome baako ne. Ɛgya wɔ anya afi na ɔne ne bɛdi ano.

sese type bɛɛ paa na wɔwɔ pɛ. mɛka mepɛ hot eight no infinix deɛ aba foforɔ no bi no new type na ɔma yɛ mfa kyɛn. ah okay menya bi ama wo na ɔno ne boɔ den e, e, sixteen fifteen ɔho na atufoɔ boɔ no meme sɛ sɛ meyɛ dila mhm. aha nti mekɔ a mɛtumi anya no fofoofo wopɛ bɛyɛ four million anaa five million koraa ba a mɛtumi anya bi ama wo

Adɛn na wobaeɛ medi me nkɔmmɔ na woba bɛ wobɛpɛ obi wobaeɛ na sɛ ɔni hɔ a na woatwam kɔ. O dabi sɛ me meka m'asɛm na wo so woka w'asɛm. Daabi ɛdeɛ bɛnti na bɛka kyerɛ sɛ ɔma n'ani nna hɔ. O na sɛ na na ɛno deɛ ɛkɔm ana aa na ɛsɛ akutia no ne wura. Adwuma a me meyɛ no no. O adwuma a ɔyɛ no no. Ae. Mfiri sɛ ɔtete ne boɔ ɛsɛ. Wan a? Ne boɔ ɛsɛ. Ɛyɛ fifteen million. Fifteen million ɛna wo so wode bɛma no sɛn.

ɛyɛ w'asɛm wo saa yɛ korɔmfoɔ asɛ sɛ yɛ awa ankasa wagya akɔm awu no mmɛ no nti bɛboa wo deɛ ɛmmoa me anka ɛbɛboa wo ɛde atua wo daa kan ɔno nso ti na mepɛ sika bɛtua no ɛnti wɔ sɛ ɔbu obi wobɛfiri kɔ fie na nso pa asɛm woba no sɛ menu a next time kɔ kama asɛm ama baba bɛgyina wo sɛ medi me dwa so ɛne ɛma asɛm bɛ ẹ má sẹm. mi bá òfin ọmọ mi wà ń pa mi dé mi bá ọmọ mi wà ń pa mi. kọ̀ǹfọ̀ bí anáàdùn wà bọ̀ ọ̀nù ọmọ ẹ̀yẹrẹ nyina wé